Бу Казанда хуп-хуп эшләр күп торыр, тик моның тәкыйбре һич юктыр. Хак Тәгалә нәрсә кылса ирке бар, рус Никитинның Казанда циркы бар. Анда бардыр бер мөселман пәһелван, бик көчле, гайрәтле җәван. Шәп батыр, Зәркум кеби, Салсал кеби, Хәйләгәз Та, Сәетбаттал кеби. Бер хикәя килде телемә арый, Яхшылап сөйләп биреп булса ярый. Таңга калсын тиречеләр дә итчеләр, Шәмчеләр дә майчылар, кибетчеләр. Бер заман бардым мин печән базарына, Шунда таптым мин азык язарыма. Иртә белән кайнамакта бу базар, Кайда баксаң, анда тулган сәүдәгәр. Берсе сатмактадыр, берсе ала, Берсе алдыйдыр, шунда алдана. Монда хәлләр һәр заман шул икән, һәркем үз хәле белән мәшгуль икән, йөгерешәләр, сөртенә дә абына, барча мөэминнәр көфер почмагына. Нинди эш булган соң анда, нәрсә бар? Мин дә чаптым шунда мөэминнәр белән, Мәскәүски якка күз салсам, күрәм, тәгәрәп, юл уртасыннан таш килә, таш түгел лә, бер киселгән баш килә, баш килә шундый каты, шундый кызып, полный ход килгән трамвайны узып, Һәр тараф тулган караучы юк саны баш кпер чатына җиткәч туктады. Күрделәр, бер кисек адәм башыны аглаю килде дә түкте яшене. Гәүдәсе юк, бер гаҗәеп баш ирер, шәһит ирер, ике күзе яшь ирер, юк аягы, гәүдәсе һәм юк кулы, бер кисек баш, тор һаман сөйләр теле. Сакалы ак, йөзеннән нур чыгар, Күз камашыр, һәркем йөзенә бакар. Орды туфракка йөзен, кылды зарый, Зарый, зарый җырлады Шәмши Гали. Егълый һәркем, күзеннән яшь сыгып, Егълый кибеттән кәләпүшләр чыгып. Һәм аяк астында яткан тиреләр Барчасы да, Һай, мескен, һай, мескен! диләр. Агламаска бер мөселман башы бу, Һәр мөселман бәндәнең янашы бу. Аглый кисек баш моңын, зарын сөйли, Аксакаллар нәрсә булды дип сорый. Кызганычлы бер кыяфәт, яшьле күз Берлә мескен баш болай дип башлый сүз.

Катын. Кич барыр идем тәтәйләр рәтенә, Әверелеп көндез кеше сурәтенә. Картлыгымда бар иде бер хатыным, Бер балам, аһ, күз нурым, аһ, алтыным. Карт көнемдә болар иптәшләр иде, Яхшы юлдашлар вә сердәшләр иде. Анларны тартып алды миннән дию, Сезгә ваҗиптер миңа ярдәм кылу. Кылмасагыз сез миңа ярдәм әгәр, Сезгә миннән яумәхшәр дәгъвә бар. Шунда картлар җәм булып киңәштеләр. Нишлибез соң? Миһлавич булмас, диләр. Кайсы әйтә, патшадан солдат сорыйк, ул диюне җедре белән оттырыйк. Кайсы әйтә, Садрый Максудый барыр, мәсьәләне бәлки мәҗлескә салыр. Күп тырыштык аның өчен шар салып, ахырында думага да сайладык. Кайсы әйтә, Канчыгый ишан барыр, ул бәлки бу диюнең сихрен кайтарыр. Шунда уртада күбелекле карт кеше әйтә, Бу хакта минем фикерем туша, бу тик Карәхмәтнең эше, инде ул мәгълүмегез көчле кеше, ул барып алсын диюнең җаныны, ул кайтарыр бу кисбаш каныны. Барча картлар, Яхшы бу, яхшы, диләр. Вәт менә Рәхмәт бабай тапты, диләр. Ул бабай фикерен туры итсен хода, итте бер мөэмин кеше шунда нида, Миннебай, бар тиз Карәхмәтне чакыр! Чап ты китте Миннебай, чатыр-чотыр! Үтмәгәндер күз ачып йомган заман, килде дә җитте каһарман пәһәлван. Өстәде ул башны күтәреп бакмага, гайрәтен һәм куәтен күрсәтмәгә. Ничә кем зур әйләде, күтәрмәде, зерре мскал урыннан тибрәтмәде. Ул баш әйтә, Бу Карахмәт шаштымы, ул күтәрелек җиңел бер башмы бу? Бер түгел, мең Карахмәт килсә дә, Пугач Заикин бер булса да, һич насыйп булмастыр аларга кузгату, файдасыздыр кузгатырга, күз ату. Чикмәсен, газапны булмый да, чөнки бер мең Тагасып булмый да, булмый да, Йөзләп гыйнат амбары бар, Булмый да, мең патсраның пары бар, Булмый да, бардыр җәһаләт ун вагон, Мин беләмлек дәгъвасы бер мең вагон. Иске изге фикре бардыр ун келәт, Һәр җәдит кяфер егерме склад. Хазирун, аһ, нинди изге баш, диләр. Тик янә үрнәя бешмәс диләр. Һәм үрә торды батырның сәчләре, Газбилә авызыннан утлар сәчрәде. Мин, диде, дөньяда тормыйм ичмасам, шул залим дию башны кисмәсәм! Йә үләм мин, йә шуның муенын кисәм! Хак гыйнаять! Әйләр исә мин басам! Барча картлар, Бар, рәхмәт, бар, диләр, Шул кисекбаш хатынын коткар, диләр. Бармыйлармы? Мин барам, әлбәт, барам. Бармасам, дөнья йөзе булсын харам! Бу гаһәттән соң Рабашның күзләре яктырып китте, ачылды йөзләре. Ул баш әйтә, Әй, батыр, рәхмәт сиңа йөкләдем мин бик авыр зәхмәт сиңа. Барча иркеңнән вә серкеңнән җөдә булдың, бәс сиңа миннән дога. Әй, әһле базар, берьюлы фатиха уңсын Карәхмәтнең юлы! Бер заман куллар белән тулды сәма Һәркем чын күңелдән кыла дога. Эй, Ходаем, бир Карәхмәткә мәдәт, Ышбу юлда бир аңа көч һәм сәләт. Бер заман куллар салындылар төшеп, Күрделәр, килде трамвай җитешеп. Пәһелван вагонга җирләште кереп, Алды Пири Садкы белән бер билет. Кузгалып китте вагон җилдәй бара, Баш! йомарланып барадыр җирдән бара. Бер сәгать, бер көн вә өч көн киттеләр, Зур завод Крестовниковны үттеләр. Җиде көнне, төнне алар кичтеләр, Нагиһан бер сәхрәгә ирештеләр. Шунда җиткәчтән трамвай туктады, Баш! йомарланып барадыр, туктамый. Туктагач, шунда сихерле машина, Нишлибез? Диде Карахмәт башына. Ул баш әйтә, Син вагоннан төш хәзер, бек якынлашты безгә кирәкле төш хәзер. Без барыйк җәяү алга табан, иштә күр, алдыңдадыр күл кабан. Шул күлнең төбендә бардыр бер кое, шунда төште ул теге залим дию. Ул Карахмәтнең билендә бавы бар, бавының алты мең колач буе бар. Бау белән ул эшне яхшы җайлады, бауның бер очын башның теленә бәйләде. Бер очын учлап кабанга чумды ул һәм туп-туры коега тотты юл. Ул төшә, бер көн төшә, өч көн төшә, туктамый, иммәктәдер көндез, кичә. Нәкъ төшеп җиткәнгә ун тәүлек тула, ахыр аяклар җиргә төртелә. Пәһлеван, гаять арып, эштән чыгып, ун минут торды катып, аклын җыеп. Ниһаять, безнең батыр ачты күзен. Бер сарай алдындадыр күрде үзен. Шундый яхшыдыр ки, һич мондый сарай салмагандыр Кәчинский Ибрай. Капка башында яшел ләүхә тора, анда иштә шул сүзләр укыла, Монда сакин бул же фиркә җания, табигиннар мәзһәбе гайнания. Тартты, куптарды Карәхмәт капканы һәм дә тиз-тиз эчкәрегә атлады. Һәм күренде бер бүлмә, шактый киң, күрде батыр. Шунда яткан ул ләгыйн. Биниһая зур башы гөмбәз кадәр ни сәбәптәндер башында фәс тә бар, бик озындыр, салынып төшкән мыегы, бик килешсез, мисле, күсе кыергы. Билгеле инде, безнең Карәхмәт курыкмады, ул аны тартыр дию белән тепкәли, нәгърәләр белән диюне уята, уяна алмый йокысыннан ул ята. Төрткәли торгач, ниһаять уяна, куркынычлы күзләре уттай яна. Ник йөрисең монда рөхсәтсез кереп, иши алмый, тәмле йокым мыздырып. Белмисең, махсус колониям бар минем, мәхкәмәм бар, автономиям бар минем. Тормадың, Ничек кердең монда, китеп? Бар икән йөргән кеше, җаннан туеп. Язмыймын сугыш нә рәсмә беткәнен, кайсы җиңгән вә я җиңелгәнен, гөр җитешкәч, кайсы билдән батканын, кайсының маңлаеннан батканын. Кари ым, иткел канәгать барына, итмәсәң, әйдә печән базарына. Җан булып өч-дүрт кеше һәр чат саен гәпләшеп кайгырталар башның хәлен. Ягъни ул мескенгә ни булды икән, ике якның кайсысы җиңде икән? Әһле ислам шул рәвешчә яхзәнун. Күренә шул хәл, ерактан, Аһ, вагон! Нинди хикмәт, нәрсә булган, кем белә? Ташбака төсле әкрен вагон килә. Өч сәгать булды күренгәннән бире, асла юк якынлашкан җире. Ник болай бу? дип гаҗәпләнгән базар әйләмәк. Тә пассажирлар интизар тын гына торган вакытта шул рәвеш килде, ямьсез, куркынычлы бер тавыш, бик каты күк күкрәгән төсле була, җир ярылган, тетрәгән төсле була, бер арсланнар акыргандай була, бер көтү ишәк бакыргандай була. Нинди хикмәт, нәрсә булган бу, ни бу? Әллә чынлап та кыямәт көнме бу? Әллә дөньяга соңгы минутлар килдеме, әллә ханның мәчете җимерелдеме, әллә тәүбә капкасы ябылдымы, әллә бер бай корсагы ярылдымы? Кибеттәге читкәүшләр кузгала һәм өеп куйган кәләпүшләр ава. Ташпулатлар җөмлә дер-дер селкенә. Каршылык юктыр Ходайның иркенә. Нинди бәла килде Казанның халкына, очрадылармы Ходайның каһәренә? Бәс, шул рәсмә куркышып торган заман, Чыкты аңсыздан кояш, китте тузан. Күрделәр, килде җитешеп мәгълүм вагон, Тагылып артына бер нәрсә тагын. Ни күрәләр, өнме, ялган төшме бу, тагылып килгән теге фәсле дию? Әй, дулый мәлгунь дию, әй, тартыла, акыра ямьсез каты җир селкенә. Бите-башы каннанып беткән янә, әйләнәсендә тишек баш әйләнә. Сөйрәлеп җирдән дию килгән икән. Һәм вагон шуннан озак торган икән. Ул диюдән шул буран купкан икән, куркытучы шул Ходай суккан икән. Инде һәркем күңеленә шатлык тула. Ул Кисекбаш елмаеп көлгән була. Шул минут чыкты вагоннан пәһлеван, күтәреп башны арслан сыман. Чын-печән базар халкы күрделәр, барча күрешмәк өчен йөгерделәр. Җөмлә бердән, Әссәләм дә, әссәләм һәм карахмәт, вәгаләйкүмәссәләм! Һәр мөселман дәрт белән күккә оча, Бер кисек баш, бер кара Әхмәтне коча. Чыкты вагоннан бер ир бала, Бик чибәр, күргән кеше хәйран кала. Чыкты вагоннан чапанлы бер хатын, Җәлеп итәрлек тирчеләрнең дикъкатен. Бер хаҗи шулчак хатынга күз кыса Һәм яп-як шук ятсыз сүз куша. Күрде кисек баш бу тәкъваны, Тимә хатынга! дип бармак яный. Белмәдем мин, дип хаҗи зарый кыла, Күзләреннән яшьләрен җарый кыла. Шулвакыт Канчылы ишан килә, ул башны тотудан төшкә, күрделәр, баш яшь җегет булды янә, кул аягы, гәүдәсе килде янә. Ул дию югалды, юк булып, очты, яңа бистә якка ут булып. Сез белән сез

Күңеле шат.